Manheru akanaka mhuri yeZimbabwe. Tinokutambirai pano paJola Sport News uri musi weChina 28 Chikunguru 2022 apo patinenge tichitarisa nhau dzezvemitambo. Regai tipinde munhau dzedu zvizere. Mafainari eNAFBO Games atambwa nhasi. Mitambo yeNational Association of Primary Heads kana kuti NAF yakatanga nezuro kuUnited College of Education, UCE, mapurovinzi ose achikwikwidza. Mitambo iyi inopera muzuva ranhasi. Dunhu reMashonaland West rakatora tikiti rekuenda kumasemifainari enhabvu yevakomana under 14 zvisinei nekuti yainge yasara nemutambo mumwe chete. Yakaiswa mupool 1 ine Mashonaland Central, Matabeleland North neMidlands uye yakakwanisa kuhwina mitambo yayo miviri kuti ikwanise kupinda mumakwikwi aya. Africa yakatarisana nekuhosta Commonwealth Games. Africa inokwanisa kutambira mitambo yayo yekutanga yeCommonwealth mune ramangwana sekureva kwemumwe mukuru ane chekuita nekurongwa kwechiitiko ichi chequadrennial. Mitambo yegore rino yechi22 iri kutanga muBirmingham, England nhasi asi yanga yakarongwa kuitirwa kuSouth Africa. Muna 2015, Durban ndiro guta raitarisirwa kuitirwa mitambo iyi yegore rino asi yakazoramba muna Kurume 2017 nekuda kwekunetsekana nemari. Mutevedzeri wemutungamiri wesangano reCommonwealth Games Federation, CGF, Miriam Moyo, ane chivimbo chekuti Africa ndiyo ichaita mitambo iyi munguva inotevera. Pane zvino regai tichimbotarisa nhau dzenhabvu yemuno. Jotsa anobva kuBhoso. pashure pemasvondo anofungidzirwa mutambo wenhabvu George Tsangodzo anozobva kuHighlanders uye anofungidzirwa kuti ari kunzira kudzokera kuCaps United. Highlanders yazivisa kuti Ngodzo aenda. Mutambi akahwina Castle Lager Soccer Star of the Year muna 2019, Ngodzo akabva kuHighlanders ari kutarisirwa kuenda kuCaps United. Akamboshanda kuZambia kwenguva pfupi asati adzokera kuchikwata ichi chekubulawayo gore radarika akatadza kuita mukurumbira kuboso uye akazosiyana nechikwata ichi Rhinos inodzinga maruva nenyaya yeuroyi. Chikwata cheBlack Rhinos nezuro chakadzinga murairidzi wechikwata ichi, Herbert Maruva, nenyaya yemaitiro asina kunaka panguva yemutambo izvo zvave kukanganisa chimiro chechikwata nesangano rose. Maruva uyu anofungidzirwa kuti inhengo yeimwe chechi ine mukurumbira yechipositori. Ndiye aita mukurumbira mwaka uno mushure mekuita mhirizhonga yakawanda mumabhenji akapesana pamitambo nekuda kwekushandisa mashiripiti kana kuti mushonga kana kuti jojo. Shasha yechikwata ichi, Sanford Stix Mtizwa, uyo aive mutevedzeri wemurairidzi wekutanga, akwidziridzwa kuti atungamire bazi rezveunyanzvi rechikwata ichi. Pari zvino regai timbopinda munhau dzenhabvu yemhiri kwamakungwa. Murairidzi weliverpool clop akafadzwa naisaac mabaya Murairidzi weLiverpool Jurgen Klopp akafadzwa nematambiro akaita Isaac Mabaya mukugadzirira mutambo yemwaka. Muchinda weZimbabwe uyu ari muchikwata chevakuru cheReds icho chiri mukembi yepreseason uye akawanikwa mitambo yeushamwari yeManchester United neCrystal Palace. Klopp akapawo mukomana ane makore gumi nemanomwe awa rimwe yemaminetsi ekumhanya neChitatu apo vakazokundwa 1-0 neRed Bull Salzburg. Antony achadhurira Manchester United ne84 millions euros. Ajax yakakwidza zvakanyanya mutengo wekukumbira winga wayo Antony mukuyedza kumisa kufarira kubva kuManchester United. Maneja weRed Devils mutsva, Erik ten Hag, anofarira kuunza nyeredzi yekuBrazil kuOld Trafford zhizha rino. Asi veDutch vakakwidza mari yavo kubva pa68 miriyoni kusvika pa84 miriyoni kuti vatsigire kuti haasi kutengeswa. Nenguva isingapfuuri mwedzi yehwindo rekutamisa yasara, divi raAlfred rinoda kutumira meseji yekuti ane makore makumi maviri nemaviri haasi kutengeswa uye haachinjike. Art of Football inobatana neFIFA. Art of Football inodyidzana neFIFA 22 pane muunganidzwo wakasarudzika wemajezi epasi rose. Kubatana neEA Sports, Art of Football inotora rwendo kuenda kune pichi chaiyo yeFIFA 22 yazvino mukudonha kwejezi raZhizha. Kudyidzana kwacho kunoona kuburitswa kwemajezi matatu akasarudzika, rimwe nerimwe rakasarudzika nemagadzirirwo eretro anofungidzirwa kubva akanofuridzirwa kubva kune aipfekwa kuma90s. Regai pari zvino timbotora mafemo tichigadzirira kukupai nhau dzemimwe mitambo. Regai tienderere mberi nenhau dzedu. Queen of the Jungle anochengeta bhandi rake reWIBA. Mona Lisa Queen of the Jungle Sibanda akabudirira kudzivirira bhandi rake reWIBA Intercontinental kuKingdom Hotel kuVictoria Falls. Akachengetedza mubairo uyu mushure mekukunda mutambi wekuNigeria wekuUganda Valent Asiro. Sibanda anga akabata bhande iri kwemakore anopfuura matatu sezvo denda reCovid-19 raisakwanisa kubvumira makwikwi etsiva. Table Tennis Tournament inodzoswa. Sangano reZimbabwe Table Tennis Union rinoti riri kufara zvikuru kuti richaita mitambo wakadai munyika uyo wakadzokera pakarenda gore rapfuura mushure mekuzorora kwemakore maviri zvunhu zvese zvakagadzirira kudzoka kwemakwikwi epagore ezimbabwe open table tennis achaitirwa kudivaris makaharis group of schools mukupera kwesvondo mutambo uyu wakavhurirwa vatambi vese Uye huchava nemapoka akati wandei anosanganisira under 10, under 12, under 19 neOpen yevarume nevakadzi. Sangano reZimbabwe Table Tennis Union rinoti riri kufara zvikuru kuti richaita mutambo wakadai munyika uyo vakadzokera pakarenda gore rapfuura mushure mekuzorora kwemakore maviri. Chikwata cheGems chinopedzisa kusarudza vatambi vacho. Sezvo mitambo yeNetball World Cup iri kuswedera pedyo, mutevedzeri wemurairidzi wechikwata chenyika cheZimbabwe cheNetball, Tatenda Shinya, anoti pari zvino vave muchikamu chekupedzisira chekusarudzwa chikwata chavo. Chikwata cheGems change chiri mukembi paGirls High School kubva kutanga kwemwedzi uno kumutambo wekurwira uyo uri kutarisirwa kuitwa mwedzi unouya kuPretoria muSouth Africa. Kembi iripo kutarisirwa kupera kwekusvika kwesvondo uye Shinya akati vafamba zvakanaka mukudzidzira kwavo. achangogadzwa pool champion mulauzi anoshaya pekupinda kana pekubata nemufaro achangogadzwa national female pool champion somenya mulauzi aratidza mufaro mukuru mushure mekukunda kune mutsindo mumutambo ye2022 carling black label national pool finals yaitirwa kureserve bank sports club Mulauzi ahwina mari yemubairo inokwana 700,000 us mushure mekukunda Erika Manyangadzi 5-2 mufainari. Vakunda vose vari kuvasere vaenda nemari inoita 700,000 uye mumwe nemumwe apiwa portable. kuvarume Pearson Nyasha ndiye awina achiteverwa naMunashe Dombojena. Hilary Mukumure ndiye aita wechitatu apo Steven Mazuve aita wechina. Kudivi revakadzi, Manyangadze aita wechipiri achiteverwa naEdith Maunganidze. Angelina Muzopambwa ndiye aita wechina. uku ndiko kupera kwenhau dzino pajula sport news muzuva ranhasi tinoti chisarai nemufaro rangu zita ndimunashe wesley